Welcome back to number one channel YouTube channel ondan bundan podcastymyza hoş geldiňiz. Dünýäniň iň gowy, iň bet, iň gyzykly podcasty. Subscribe, comment, like hökman sizden garaşýas. Ay türkmenleň arasynda birinji ol. Bilem o. Dawa müňe ýetireli az galdy. 824 boldy subscriberimiz. Müňe üçin ýene-de azjyk galdy. Neme? Neme? Ahmet Meredowyň diýşi ýaly biz neme? ýalbarýas birinji müň müňe çenli. Birinji müňe ýetmek, ýetmek üçin ýalbarýas şu wagt. Bu gün bizde bet myhmanymyz bar, bet tançor myhmanymyz bar. Dur menem nemet geçsem nähili bolarka Ýakup? Şulam ýöne topar. Salam ildeşler, bu gün diýarymyzda sagat. Biziň öz fişkalarymyz bar, biz onýan zatlara giremzok. Onýa giremokmy?
Hawa, biz hiç kimden hiç zat kopýalamzok. Biz bu gün myhmanymyzda gaty gyzykly bir bölüm garaşýar siz adamlar. Tanamaýan bolsaňyz mundan bet, mundan beýläk gidip Patyşaça edersiňiz, ýöne öz-özüni tanasyn birinji. Ol bar-a, Ýakup bizden köp tanalýandyr, häzir indi ondan-mundan Gülmet agadan soň tanalar indi, meň pikirimçe. Bolýa. Bolýamy? Bolýa. Bolýa. Bolýa. E, onda. Meň adym Gülmet. Salam aleýkum. Waleýkum assalam.
Şoňa indi ýaşuly adam-da. Onda pire ýaşuly bar-a.
Gulmet meň adym instagramdan köpüňiz tanaýansyňyz
iki sany akkauntym bar hasabym bar turkmen in usa birem gulmet key ol gulmet keýe bir at gözleýän ýene ideýalar bolsa garaşýan bu gün çagyrdylar kän bir neme däl ýöne geldim şonda-da bir.

Bole am siz instagramda birinjiden a iki iki sahypasam gülmedagyň neme bolar descriptionda ikisinem tapyp bilersiňiz gidiň podpisasiýa ediň poddežka ediň biziň türkmen amerikadaky türkmenlerimiziň blogerçiligini ösdürýän bir agamyz Indi şu sorag bar.
Indi indi şeýdip başlaly. Indi am saňa sorag şeýle. Ýaşyň uly eken diýip saňa erbet soraglar bersek birhili bolarmy ýa-da neme ýokma?

Ýani dogry deňiräk. Bir iki ýyl tapawut. Meň asyl ýaşym otuz üç. Serýozno?
Aý ýöne.
Hudaý bar diýiň. Hudaý bar. Nowruz soňky bir iki ýylyň içinde gowja garrandyr agam. Hä? Ýaşan zatlary gaty bir. Ýa syýa düşenden bir. Ýo, ýo o zatlardan däl agam saňada bankdan pul gerekmi? Alyp berýän adamlara. Ýok it's okay. Indi diýjek bolýanym, a, otuz üç ýaşyňda bolsa, onda ýaş eken-ä, men pikir etdim, ýagny kyrk bäş ýaşynda adam özi şuň ýaly hereket edip aýlapdy. Näme görä kyrk bäş diýip, o ýüzümdenmi ýa nämeden? Eý, bilmedim, şoň ýaly birhili waýba berýäňiz, agam, mädende bir zadyňdan diýseň birhili bolýar. Ýa, nemänem aýdaýyn, hany, Instagramda zat-da tanalýaňyz, onda nämäň üsti bilen tanalýaňyz, şonam bir aýdaýyň, näme etýäňiz, kiçijik waýnlarmy, nämelermi? Aslynda bar-a, şeýle diýeýin, otuz üç ýaş bilen baglanyşykly kiçiräjik bir.

Kyrky bellemedi, mellini bellemegi mümkin. Elli bir hili tolajyk zatda bir hili. Bolýa tema üýtgemesin. Bolýa. Indi ama şuňa sorag. Iki sany akkauntym bar. Biri Türkmen USA, beýlekem Gülmetke. Indi men görşüme görä Türkmen USA diňe türkmençe, e, türkçe zatlar bilen dolduryp başladyň. Dogrudanam şoňa meňzeýär. Gülmetkeni o näme üçin? Iki hasap bardy aslynda Türkmen USA türkmen we türkçe diýip nemetdim, böldüm. Aslynda Türkmen USA Şular türk türkçe däl diňe basganlar türkçe näme üçin onam aýdyp geçeýin. Men türkmençe postlarym bilen millionlyk neme alyp bilemen. Meselem nemäni seredýän men Alila Çarjowskiý. Bir minut bölýändä topumyzy wagtaý gurlaýan topda gurlaýsynda.
Alla top mundan top bolarmy neýse durubersin. Ine top şu garaz. Ali Çarjowskiý diýip bir oglan bar. Deswitino rol edýä ejesi bolýa kakasy bolýa ogly bolýa falan.

Men aýdaýyn. Günde birini goýýa.
Alty ýedi sany goýdum. Ýöne hemmesi prasmotr ýüz müň geçendir. Ýa ony bilýän.
Näme diýmek bolýa. Seň bir wideoň barmy ýüz müňden geçen? Bar. Bar.
Stýuart körpe.
Tiktokda bar.
Tiktokda ho.
Ýutubda, Instagramda. Instagramda-da bardy. Stýuart körpe wagtynda. Hä, ho ýagşyň içinde oturan wideoň. Ýo, olar däl ho, stýuart körpe wagtynda bardy. Hä, bolýa.
O näme, trend bar-da, Amerikada birinji günüm, soň ikinji günüm şo döwürler edipdirin. Ýöne bolýar käwagt ýalňyş adamlar girip seredýärler-de. Meňkide ýalňyş bolmadygy statistika bilemmi yzly-yzyna bolansoň anda bir sereder ýalňyş iki sereder hemişe ýalňyş sereden bolupdyr znaçit adamlaryň hoşuna gidýär. Hatda birki zat aýdaýyn şo bilen baglanyşykly meselem uzyn wagt iň soňunda men Saud Arabystany goýupdym bir ýaşulyny Amuşyň aýdymyny aýdýar. Şondan öň maňa näçe adam diýdi, Äý, şu baýdak nemeleriňi goýaý-ow, gaýrat et, gowy bolýa diýip, bir şoň bilen gitdi. Ony diýjek bolýan zadym şu, meselem, ejem bilen çekýärdik başda. Ejeme-de bar-a, oglanlaryň biri kelläňe sokaýyn. Ol neme diýipdir? Eý, sen ýaňky ponýatiýa bar-a, kyrk ýaşyňdan geçmesiň saňa gelýär. Ula, nirde ýazýar o zat, bilemok. Türkmençilikde bu zat bolanok. O-da diýipdir, ejeme ýazypdyr, Şu ýaşyňa ýetip, utanaňakmy wideo düşmäge zat? Äý, ejem geldi, Oglum, mundan soň seň bilen wideo düşmez. Syndanam.
Menem diýýän-ä oň ýaly nemeler. Kän deňňesiz, özi bir işe ýetmese, bilenok, iş aýdyp bilenok.
Koneşna. Neme boljak kritika boljak bilen ony diňleseň hiç zadam etmelide oturybermeli ondan soň şoň bilen eden wideomyz birinji gezek ýüz müňi geçen wideo ejem bilen etdim men paçti üç ýüz müň neme aldy wiu aldy ondan soň ejem bilen gowy men ideýalary geleşdirme ýüz müň üstünde köpüräk aldyk soňam ýaňky komentariýa boldy kesip atdy ejem aý bolýa diýdi gelip Ondan men natural foods da men aslynda normal da. Hawa bilýän.
Hawa.
Natural foods sebäpli men o taýda nahar nature goýýardym, ikinjini açdym. O ýerde o taýda nemeleri goýaýyn beýleki wideolar, gyzykly zatlar, gülkünç zatlar goýaýyn diýip men ikinjini açdym. Ikinjini açamda da aslynda men ondan başga niýet bilen açdym. Kripto zat, şoňa zatlar o wagt gyzykýardym da. Ondan soň O-da üýtgedi. Elekide-de seretdim, adamlara neme neinteresno. Ýa-da nature, food. Seredýär bäş. Maňa başda Instagram teklip ugratdy. Sen diýdi, gowy ýöredýäň blogyňy, bäş sany saňa neme reels hak berýäs, her reelsiňe ýigrimi dollar töleýäs. Gowy view alsaň, hasylyň köp töläjek saňa. Eý, menem oňa haýyşt edýän, serediň, bir view alaly. Iň köp alan view-m bäş müň view boldy. Bäş bäş reelsda şo wagt. Onda-da Naturean Foods bolansoň Naturean Foods goýdum. Nämä gidipdim, Los Anjelese gidipdim, şo taýda bir bir biçde bir wideo düşürip goýdum. Şo bäş müň aldy. Ondan soňam Instagram kesdi. Wsýo diýdi, sen neuspeshno boldy. Ondan soň ideýa meňki. Şu wagt meselem soňunda ýene bonus açdylar. Iki hasabyma-da bonus açdy Instagram. Töleýär, pul töleýär maňa. Ýöne

Soňky şu wagt men paçti kyrk million viewlyk bir wideom bar. Oňa tut tutdy dänim otuz sekiz dollar töledim. Şoň üçin algoritm. Ol ýöne nämä görädir demografika dogry dälmi? Meselem Amerikada köpräk köpräk seredilse ýa-da Ýewropada. Amerikadanam beter meselem şu töleme meselesi hem geçen soraýarlar da meselem blogerler ýene bar nirden pul alyp biler şu meselem. Kanada bilen Amerika açyk. Näme üçin? Onam şuny diýýär saňa pul töläni üçin senden Tax ady. Şu Tax-y diňe Amerika bilen Kanadadan alyp bileni üçin, belki-de Ýewropanyň ýa-da Awstraliýa tarapda bolup biler. Ýöne men, maňa goýlan şert, sen Amerikanyň ýa-da Kanadaň rezidenti bolmaly, saňa bonus açylar ýaly diýip şertler gir. Şoň üçin aýdýan.
Ýöne demografik näme-de seredýär. Meselem, seredilen ýer, Rossiýa tarapy köpüräk seretse, sent töleýär meselem. Belki-de häzirki politika sebäpli bolup biler. Ýöne meselem Ýewropa, belki Türkiýede bar. Meselem näme üçin Türkiýä köpräk geçdim? Türkiýeden men geçemsoň bäş million, on million, meselem soňky wideo kyrk milliony prosmotr alyplar şol. Seredýärler adamlar. Ýani biziň belki sanymyzdan sebäpli bolup biler. Ýöne men meselem türkmen bilen baglanyşykly soňky meselem Bella diýip neme bilen düşürdik, Bella bilen düşürdik. O da gaty ökde düşürdi. Men garaşamakdym performansy. Bella saňa-da salam bu ýerden. Bella kim?
Bella. Bella gel gyz bä şomy? Şo däl ha, o däl mi? Ýok, ýok o däl.
Bella näme? Ol öz brendi bar nämede Aşgabatda. Aşgabatda. Hä, gördüm.
O suratda düşüp ýör, nämede oýnap ýör. Hawa, gördüm. Girip gördüm Instagramda. Bu studiýamy ýa bir adammy bu? Ýok, bir adam, bir gyz-da. Durmuşa çykan bir gyz.

Neýse, şo taýdan meselem birki sany ses bilen baglanyşykly käbir wideolar düşürdik. O-da ýüz müň geçdi. Ýüz müňe ýetdi biri, biri elli müň geçdi. Diýjek bolýanym, türkmençilikde-de men üns berýän, ýöne elimde kän material ýok türkmençe. Ýa-da bir zatlary ýazýaňam, türkçe ýazan wagtyň Srednýa Aziýaň paçti hemmesi şu wagt bilýär. Seriallar sebäpli bilýär ýa-da mekdepde okanym sebäpli bilýär, ýa-da okuwa gidenim sebäpli bilýär. Gyrgyzdan, Özbekden, meselem men häzir şu wagt statistika seredýän-de, men soňky millionlyk meselem wideolaryny seredýän, Türkiýe gelýär, Azerbaýjan, Özbegistan, Iran. Türkmenistan ýogam başda neme spisikde. Ýöne dilini orsça ýa-da şoň ýaly goýýaňyz dogrudanam türkçe goýýaňyz. Türkçe açyklama aslynda bar-a nähili diýseňem wideolaryň köpüsi. Dil kän bir gerekdirmeýän wideo aslynda. Arka backgroundda birleri nemedende-de, geplände-de o taýda açyklama inem bak o taýda men şuny gördüm. Biz bir wideony ýigrimi adam paýlaşýar. Ýöne biri bir million alýar, biri wapşe on prosmotr alýar, biri ýüz million prosmotr alýar. O taýdaky mesele, men öz pikirim, öz nemäme görä aýdaýyn. Ýokarda ýazylýan bir neme, açyklama, şo wideo bilen baglanyşykly gülkünç bir zat ýazýaň-a, meselem, ýylan neme edip ýörende men aýalym bilen otyryn diýip ýazýaň dopustim. O adamlar gülýär däldim. Bilemok, adamlar gülýär däldim, şoňa laýk goýýarlar. A biri ýazýar, Prirodada ýylany gördüm diýýä. Oňa hiç kim ineme. Ýöne şo bir wideoda. Ynam meselem
şu wagta çenli Instagram wapşe blogerlik näçe wagt boldy indi opşa edeniň? Bir ýyl, iki ýylmy? Pandemiýadan soňrak başladym. Ha, üç ýyl boldumy? Üç ýyl bolup gelýär. Üç ýyl. Boluny soraýanmyň sebäbi şu. Opşi Instagramdan näçe pul gazandyň? Şu wagta çenli. Reklama bilen Instagramyň berýän puly bilen Näçe gazanyň? Neme IMF-e zady aýtmak ýokdur indi diýen bolaýyn. Ýa olar hemmesi neme kak paloženy gelýä hasaba. Menem bir zady bileserem.
Ortaça da primerno. Bolýa menem bir zady. Şonça çenli hä reklama zady.
Bolýa düşündim. Bäş müň dollar. Aý bolýa. Bu nesip bolsa muň geljegi geler ýöne w opşim özüňde meselem şu ejemem çekeýin çagalamam çekeýin men indi şuny edeýin diýmek nirden geldi? Mesel men indi men seni sekiz ýyl tanaýanam. Biznes etdiň Amerikada, Türkmenistanda uly-uly biznesler etdiň. Eý, bular-a biderek zat eken, şu tansda bar eken-aý zat diýdiň. Şol prikülçeniýe haçan geldi? Nädip geldi? Näme üçin geldi? Şo zatlary aýdyp beraýda. Men şu soraga garaşdym çynym aýdaýyn. Çünki şu soraga men öz ekspressionym aýdasym gelýär. Birinji bilen-ä men okuw wagtymda-da gaty aktiwdim. Ýagny mekdepde meselem her hepde bir klas çykyş edýärdi, aýdym aýdýardy, tans edýärdi. KWN zat. KWN zat. Men şoň başydym hemişede. Tüweleme. Hawa, hemişe men organizowat etmeli bolsa organizasiýaň başynda men. Ta ýedinji klasdan bu tarapa. Ýedinji klasa çenli men biraz utangaç, çekingen adamdym. Soň bilemok, bir ýerden şol neme geldi, içiňe bir ylham gelýär-de. Ýani ony arçyklamak neme däl, şundan geldi diýip bilemok. Tak geldi ýani. Ondan soň şondan soň men men sesim bolmasada ýene men aýdym aýdýan çünki bak aýdym aýtmak iki sany faktor bar. Bul Nowruzyň ýüzi bolmasada wideo çekişine meňzeýär ýöne bir aýdybermän. Birinde sesiň bolmaly aýdýaň birinde jesaretiň bolmaly ikisi bolsa wapşe dünýäde belli bolýaň meselem. Justin Bieber.

dowam etdi. Meselem, uniwersitetde men Kaýseride okadym. O taýda-da Nowruzda zatda her Orta Aziýa milletleri öz nemelerini çykarýardy, aýdymlaryny, şoularyny. Ýene-de şo taýda-da men gezip ýörün. Soň bärik geldim, bilýäň, men gelen wagtym bärde dört maşgala bardyk, siz bardyňyz, aýtmasam, studentdim o wagty. Bäş-alty student, bäş-altam maşgala. Başga hiç kim ýokdy. Ýadyňda bolsa, şonda-da garaşsyzlyk zady täzeden, gowy, gytlap başladyk. Meniň içimden gelýär o zatlar. We men şony zevk alarga edýän, lezzet alyp edýän. We şuny aýtjak bolýan. Lezzet alyp edýänligi boýuşynda w osnovnom togsan prosent successful bolýan, başarly bolýan. Sen ony iş ýaly hasap edeňokda, lezzet alýaň çünki. Iki zada neme sen men bilýän restoran bar wagtam lezzet alyp edýärdim meselem. Men şoň üçin meselem Nahar işi, nahar ýa-da restoran işi, kafeteriýa işi, birem ýaňky ýaly sosial media. Men meselem geçen balany öýlendirdik. Şo taýda diktor boldum meselem. Gowy görýän şo zatlary. Meselem, ýaňky pul berseler, bermeseler, bala üçin soňky gezek. Mundan beýläk Amerika dilinde tamada isleýän bolsaňyz Gülme dagy bilen neme edip bilersiňiz. Lýuboý il dilinde. Nowruzyňky ada çykyp beriň ondan soň goýaýma. Hä? Nowruzyňky ada çykyp beriň ondan soň goýaýma. Nowruza öýlenmejek üçin entäk entäk biz oňa çenli ýaşapmy bilemzok. Bilemok menem öýlendirjek bolup reklama da etdim. Iň soňunda iki üç sany oglan bilen. Bizem edýäs ýöne bolany.

Bärik şu prikuçeniýa haçan boldy? Eý men restorandan hem çykjak, kriptodan hem çykjak da. Onýan däl. Vlogyňa girsene. Näme biznesler etdiňiz şu wagta çenli? Ýok, ol etin inme gyzykly däl ol. Meniň pikirimçe adamlara. Ýüz bäş minutlyk girsene ýa meselem restoran biznes etdim, işte kripto etdim, muny etdim. Şony soraly. Ýok, ony häzir geçeris.
Prosta şu wapşe vlogyňa näme üçin girdiňiz? Şu prikuçeniýa näme üçin boldy? Ataka kripto zatlarda gowja soraglar. Men bar aslynda.
Diýşim ýaly, içimde şoň ýaly bir hemişede his boldy, hä. Soň restoranda wagtym, men şo wagtam düşürýärdim, bilýäň, pitsa goýup, Hawa, hawa. nemeleri, şoňa laýyklykda kiçiräjik klipler, zatlar düşürýärdik. Pitsadan-a ýadadym, bilýäň özüň, nemede gaty uly problema bardy, adam tapmakda, işlemekde. Şu wagt tüweleme Türkmen nemeler kän şeje baglaşýar. Men o wagty pandemiýadan soň şundan sebäpli goýdum. Men agzaçara adam çagyrýan öýe Ramazan aýynda we işden jaň edýärler maňa. Gelmän. Gelip bilemok. Ondan soň ýapjak bolýanam beýleki işgärler aýdýar biziň sagadymyz azalýar diýip. O-da dogry. Men iş myhmanlary goýýan dälim işe gaýdym. Hawa, hawa. Ondan soň men diýdim äý bolýa-da. Gerek ýok. Neme bolsa gowy bahadan alyjy tapsam sataýyn. Şoň bilenem gitdi. Ýöne şuny gördüm, ondan soň meselem ýaňky Nowruzyň aýdan zatlary, mebele girdim, etjä girdim. Neme bolmady. Başarly bolmady, successful bolmady. Meselem, pitseriýa-da successful dälmi? Pitseriýa ýaman gowudy. Ýaman gowy successful ol. Pitseriýa oň ýaly biznese Ýakup gelip käwagty wolontýorlyk edip kömek edýärdi maňa. Menejer bolýardy, w asnownam ýanymda kömek. berýärdi köplenç. Şonda ana özem bilýän, menem neme edýän, duramzokdyk orada. Meselem, asobinna altynjy bazar gün şeýle orderler gelýärdi. Üýtgeşik. Birem pandemiýada ýapmadyk-da. Hemme ýapdy, biz ýapmadyk. Şondan sebäplemz gaty kän klient gazandyk. We Aslynda, näil diýeýin, beýleki zatlaram barlap gördüm, ýöne şuňa göz ýetirdim. Meň biznesim nahar ekeni, ýa-da kofişap ekeni. Eşe gije üçe çenli kömekleşip bilýärdim dagno, şo gije üçde-de adamlar nahar zakaz etýärdi. Şon ýaly gowy neme. Pandemiýada sebäbi başga ýer ýok nahar iýmäne, kowidde onda gowyja neme etdi. Ýöne şu gerek boldy Nowruz maňa, beýleki sektorlary görmek. gerek ekeni maňa ştob men gadyryny biler ýaly nahar iýişiň ýada nahar iýişi meň işimdigini düşüner ýaly olary görmegiň gerek ekeni gördüm tejribe etdim nesip bolsa ýene ýöne indi meň pikirimçe agam nahar iýişine girseň wapşe gowy marketingini edersiňmikäň diýýän sebäbi indi birazjyk soşal mediada düşünip başladyň a asyl şo reklama da lýuboý biznesiňkila ýöne neme onda meselem diýeli hawa pitseriýa açdyň gowy boldy etsy girdiň wapşe bolmadymy. Ýa Etsy bilen baglanyşykly Türkiýede bir firma bilen işleşdim. Şolar ýanyş marketing bilen meni Etsyden hasabymy ýapdyrdylar. Birazjyk mahinasiýa etdiler-de. Ondan soň ola algoritm tapdy. Meselem, oda näme etdi? Meselem, biriniň adyna bir hasap däl-de on hasap açýar. On hasapdan on rewýu ýazýar, on sany bäş ýyldyz goýýar. Bu-da haksyz rekabet diýip gidýär-de Türkiýede. Ýagny sen beýlekileriň ýanynda Neme edeňok ýaly. Seňki Adalatly kompetişn däl a o. Onda şoň üçin şol açyklamasy bilen ýapdy. Algyn bar diýip etsiňem etsiňem politika geregi algyn bermän hökümeti bir ýere ýatyrýar eken. Garaz meni batyrdylar. Näçe ýatyrdyňyz şo taýa? Paý paşti sekiz müň ýatyrdym oňa kän bir ýatyrym bolmady. Aý gowy, erbet däl ýenede. Ýöne men işte mebeli getirende-de aslynda biz gowy mebelleri getirdik. Gowy başladyk. Ýöne Amerikanyň bir zady bar. Ýa men interesny bir zady bar. Amerikada meselem bir şowrum tapmak üçin näme diýýä, seň historyň barmy diýýä. Şo işi öň etdiňmi diýýä. Sen öň etmedik bolsaň çekinýä. Hawa. Men diýýän-ä men birinji gezek etjek bolsam nirede eksperiens bolsun. Adam birinji onda diýýä sen gowuja neme tap diýýä. Näme şo? Referens.
Oba, kosaýnlar tap diýýär. Şular saňa boýun bolar ýaly diýýär, kosaýn eder ýaly diýýär. Onam gözleýäňem, neme edýäňem, soňunda, aý bor, näme üçin etdi muny? Çünki şo wagty Baýden diýilýän adamy tanaýaňyz-a? Şo Baýden diýilýän adam ýaňky boş duran ýerlere-de pul kömegi beripdir-de. Adamlaryň neýnteresno. Gelip dur, häzir seni aljak, soň şu politika-da bar, täze kanun, adam berip bilmese puluny, Sen çykarma hakyň ýok. Oň üçin çekinýärler. Olar hökümetden neme durdylar. Bu arada Tramp adamym sunýar.
Indam bolýa onam eşit geçen bölümdede gürleşipdik. Kripto. Näçe girdiň? Näçe ýitirdiň ýa-da näçe gazandyň? We şu wagt kripto bilen birazajyk bolsa-da gyzyklanýaňmy ýa polny çykdyňmy?

Işler gowy bolansoň maňa banklar bakyn şöyle bir zat bar amerikada sales neme sales tax hem boldy tax return diyip bir zat bardyr amerikada tax return gowy etseňiz banklar size financial nemeler yerler size gapysyny pon açar koşmaça men iki ýyl kyrk müň dollar hökümede neme töledim tax töledim. We ikinji ýylyň soňunda maňa banklar hat ugradyp başlady. Bankirleriň özleri gelip başlady. Gel, saňa kredit bereli, işiňi ulat diýip. Adam şu taýda ýalňyşýar. Kredit alan wagty kak budda yzyna tölemejek ýaly göwni. Ýa-da kredit karşy wagt sowýarsyň-a bir. Meselem, elli müň dollar kredit kartyňyz bar. Sowup otyrsyň. Myhman gelýär, sowýaň, özüň produkty. Birem seredýäň, uje dolupdyr. Soňam bermeli bolýaň.
Hawa, bermeli bolýaň. Kak budda öz puluň. Şol iň uly nemeleri, trikleri aslynda. Iň uly, näl diýeýin, Lawuşkalary. Lawuşkalary, traplary-da näme edýär? Saňa berýär-ä, sen kak butda, sen tölemeli ony. Men bir neme bilen aldym, men aslynda ikinji restoran açjak. Gürleşdim bir ýer bilen. Hawa, bir ýer bilen gürleşdim. Soňam soňky momentde men kredit alamsoň, ol ýok diýdi. Bermedi maňa.

Bir ýerden şiba çykdy, eşitdim, zat etdim. Şibany aldym. Ýigrimi bäş müň dollarlyk şiba aldym. Ýigrimi bäş müň dollar! Ondan soň, we alan wagtym bar-a, ýigrimi iki, nol, nol, nol, nol, näçe ýigrimi ikidi. Ýigrimi bäş goldam satdym. Soň yzyna alaryn diýip oturdym, o segsene gitdi. O taýda butterfly effect diýip bir zat bardyr-a, kiçi sähel bir zat. Şony azajyk bir gün fazla garaşan bolamda, men o taýdan kär edýän. We bu zaman bilen kak by. Nemetdi, addicted boldy mujak. Pul ýatyryp gazanaýjak ýaly bolýan-a. Ondan soň ýatyrdym, iki sany bitkoin aldym. Bir ýarym aldym-da, paşti togsan müň dollar şo wagt, altmyş näçe wagt. Okazywatsa, meniň eden hatam, üstünde işlemändirin, araşdyrma etmändirin. Okazywatsa, saýtyl bar eken. Bilýäňmi? On, meselem, on üç. On ýedi, onda şeýle gidýär. On üçe gelýär, düşýädänim on ýedi. Düşýädänim ýigrimi bir. Düşýädänim ýigrimi bäş ösen dört ýyldan. Her dört ýyldan saýkl bar eken. Şu wagt meselem, ýene ýatyrym edýänim azjyk etdim. Ol öňki ýaly kreýzi ýatyrym etmedim. Çünki o wagty men tejribe boldy meň üçin, uly tejribe boldy. Ýitirdim hem neme-de. Ýöne diýýän-ä elimde pul dur. Şony näme etjegimi bilmän tutdum-da, indi meselem stok markete girdim. Başda gowy gazandym. Ýöne ol dalgaly bolansoň nem etip bileňok. Meselem, ýüz dollar goýup, iki ýüz dollar gazanýaň. Hä, mantyk kän diýýäň, soň müň dollar goýsaň, iki müň gazanýaň. Goýýaňam nirde? Köpräk goýasyň gelip başlaýar-da. Şony geçen bir dostum bilen gürleşip otyryn men şo meselede. Aslynda ekspert özi. Ýöne ýyranok. Näme üçin diýýän. Diýýär ki, neme-de kelläňem neme bolmaly. Stabilnyý. Eger neme bolsaň heýjanlanyp zat etseň näledä.
Am trader psihologiýasy diýip bir zat bar. Ýaman gowy girdi. Ýaman gowy girdi. Indi bolsa. Sen begenýäň öten şon ýaly. Şonda men seni geçende geçen bölümde-de aýdypdym Maksat diýjim neme diýýä-de. Şu galyp barýanyny görýän bolýyn diýýä şuny içiňi jyzdyraýa-da diýýä. Otyrsyň diýýä spokony durmaly diýýä. Boldy diýýä. Çykmaly wagtymy goýdum öz stop losymy stop lemami goýdum diýýä şo wagt çykmaly diýýäda. Stop loss ýaman önemli zat stok marketde de kriptoda da şoň üçin stop loss hökmän gerek indi biz gürleşip otyrys bärde nowruz barmy ýokmy. Eý şu geregem däl tresil işler a öýtýän şu bir hili. Bir zat soraýaň a Ýakup muňa sorýa Gülme dagy dyzynda oňa jogap berip dur men bärde şoň üçin halla bilen göz kaşepden oň bilen gepleşip otyryn arasynda aňarak a bir zatlar etýän Ýok ýaly men siz aýyrdyňyza ortadan. Jahyl bolsaň şeýdip diýen. Şu tak işli gitdi dogruda. Meni oturyp aýyrdyňyz o men diýen. Men sorag berýän Ýakubyň soragyna jogap berilýän. Men nä bir buhanka nanmy bärde. Şeý diýen söz bir hal pul. Edýän däl.
Şoň ýaly bolup dur ol. Hä dogry diýende bu tarapa. Ba. Ba. Onda onuň sebäbi näme? Nämäňe ýaly birhili ýa pul bolmalymy mende ýa-da Ýakubyňky ýaly stoka ýatyrmaly şonda ýüz berýäňizmi. Hä ýo ýo oňýa zat ýok prosta Prosta sen hiç kim Adamdan adama aýtga ýa buda. Ýo ýo oňýa zat ýok.
Ýakup meň menejerim boldy. Hawa bir peýdasy köpüräk ýaly. Peýdaly gatnaşyklar. Wzaýmowýgdnoý bir atnoşeniýamyz bar-da Ýakup bilen. Indi a meň bir soragym bar. Bolä kriptoda adamgeşdik indi Garaşsyzlyk täze ýyl etýäňam, çagalar bilen tans etýäň. Bu gowy zat, hä? Ýöne tanslaň arasynda bir tansyň bar. Olam şu.
Ýa, ýa. O tansy bro. Dur, dur, dur, dur.
Soňam şu. Başga zat goşup bolany. Dur, bro. Aýakda.
Nime şoň üstüne nime goşjak? Indi seret. Şo tansy bir hili neme tans. Her ýere gitýär bilýäňmi? O generalny hemme kime bermeli şol. Ýöne Meselem, şu tansy bir lüboý bir täze aýdym çykýar, şuň bilen gitýär. Meselem, arada çykdy, soň azjyk nemesi üýtgeýär, bir hili gülräk deýin da, goýa.
Bap, sen el adamda da. Adam men näme barda?
Hally gele.
Yo, sen adamda da.
Yo, yo, bir zat. Yo, baý. Karoçe, üýtgeýänjik küçük zat bolýar. Soň meselem arada neme çykdy?

breýkdans.
Ýöne näme üçin etmeýän? Hepde soňy ýarym sagat görüşýän çagalar bilen we iň praktişni hereket näme bolup biler diýip aklyma geleni şol. Başga çünki olaryň aklynda galjak başga hereket bolup biler. Bu wagtam şuny diýjek bolýan, iki tarapdan hem kömek soraýan, hä, bir nemedim. Ýok, ondan soň eý şu şu hereketiň şeýle boldy, bi Ýa bolýa dur. Onyňyz dogry. Çagalar üçin etýäniňiz dogrudyr. Ýatda saklamaly zat etmeli ýöne. Özüňiz näme üçin toýlarda diňe şuň ýaly edip ýörýäňiz ene şu.
Texas toýunda men ýatladayyn Texasa giden. Ana dur. Karaçi Texasa toýa gidenimizde ýadyňyza düşýärmi?

Iki wagtdan çykyp toýda bar a oň energiýasy. Bir O utamada bolýan Ýazmyratmy? Şol şol o.
Eý, beto, bir a meselem özüme substitute olarak Nowruzy görýän men. Men ýokasam Nowruz alyp çykar diýän. Ondan soň birem şu wagt Ýazmyrat. Döwledem bar. Döwlet indi ol neme da. DJ o. West Coast falan. Ow, ol.

Yo men size şuny ala qarap otyň. Ýaňlan bar şuny ala otyň. Yo, biraz insecurity bar. Bul terapi görmeli, psiholog bilen gürleşip bar dedi. Biraz maňa hiç kim üns berenok. Men ýagşy içinde oturýan. Men gije gas station, gas station-da ýagşy ýaganda luzada oturýan, wideo düşürýän her kim maňa attention. Şuny ala bir terapi travmalary bar biraz. Yo hany travma diýen zat ýok diýdiňä. Aý selli selli.
Yo erkek bolsaňyz onda goýuň da wideo näçe gorkýaňyz. Hany men. Yo ondan däl. Men adam men

Ýok, erkek däl däl. Iň bolmanda jentlmen bilen erkekligiň arasynda uly tapat bar. Meselem, myň babasy erkek dogry dämi? Asyl. Ýöne asyl erkeklik o däl ýaly. Meselem, men iň uly özüme neme edýän, primer alýanym kim? Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem. Nä, näme üçin meselem ol iň uly, iň saglam erkek şu? Bir adamy kyrmandyr. Birje adamy kyrmandyr. Ýagny gelip metjide siýen adama-da Ýenede deý maň bilmeýän bilmeýändä soň neme. Ýani şoňa ýolla çyksaň aslynda erkekligiň açyklamasy tamamen başga bir zatda aslynda. Ýöne tabiki soň o iki kategoriýa aýrylýar erkek dogulmak bar erkek bolup erkek bolup hereket etmek bar. A meň bir serýozny soragym bar. Ýani bu gülüşdik zat etdik goý ýöne meň şu soragym bar. Özümem şu temalarda kän halamaýanym üçin Indi özüňiz vlog zat çekýäňiz, şeýlem adamlary tanalýaňyz, kyrk ýedi müň nesip bolsa millionlar subscriber bolar zat. Inşallah. Erte bir gün gyzyňyz gelip tiktoker boljak, tiktokda tans etjek zat diýse bolýa diýersiňizmi şoňa? Indi seret bärde interesno köp aýdýarlar da meselem başga neme ýagdaýlarda şoňa neme edýärler. Men gyzyma berjek terbiýämi berýän, we eger men tiktoker boljak diýse men oňa çyzgylaryny aýdaryn mümkin bolsa şu zatlara dikkat et oň daşynda problema ýok hatda men destek bile bererin oňa arkasynda duraryn ýaly çünki men çagalar şoňa ynanýanda meselem häzir çaga bir zat diýsede bir biri bir zat diýse şony etmeseň tersine gidýär bu bu gezek çagany Toňuny ýitirýär. Meselem, nähili bir bir zat boldy arada. Oglan prosta gelipdir, nemesine, dädesine diýýär ki, neme dakjak. Uly halka. Hawa, uly halka dakjak. O-da diýýär, kiçi çaga. Belki-de, ýaňy neme geçen, ýedinji, altynjy, ýedinji klas. Görüpdir birini. Hawa. Bolýar diýýär. Aslynda, şoňa reaksiýa başda gowy däldi. Ýöne diýýär, häzir şony etmesem, içinde şol hemişe galjak. Prosta dakylýan deşilmän dakylýan Nowat magnitli. Nowat edipdir bir aý ondan soň goýdy çagy. Goý isleg gitdi. Gaýdyp dönüp şoňa etmeýärin çünki barlap gördüm. Şoň üçin meselem men tiktoker bol men häzir diýýän men gyzyma diýýän men gyzym bilen köp düşürýädik indi ýaşy ulaldymyň gyzym diýýän men kameraň arkasyna geçeýin diýýän. Näme üçin?
Çekinýär.
Bilemok näçe. Ogluma diýýär. Ýaňky diýen zadyňyz terbiýe, meň berýän terbiýäm diýýäňiz-dä. Ondan soň ogluma diýýän, oglumam aýdýar, men açyk diýýän. Meselem, aslynda men tersine garaşýardym. Ha, o menem o Hamzadan hiç hili nemeler aýdamokdym. Indi meň bilen tans edýär, meselem, food vlog etjek bolýas biz Hamza bilen. Meselem, nahar iýip bolaýjak restoranlara gidip, garşylykly pikirlenip, işte, şuny gowy bolupdyr, sousy gowy ekeni, işte, fraýsy gowy ekeni, eti gowy ekeni, towugy gowy ekeni. Şo zatlar etjek bolýas. O diýýär, men açyk däl diýýär maňa. Ýa gyzym aýdýar, e size bir kamerçi gereg-ä däl edýär. Men kamera düşereýin diýýär. Gowy aslynda.
Gowy. Ýani gelip diýse, men şeýle diýeýin, meňem bir belli çyzgylarym bar. O da näme? Kulturada meň dinim, soň kulturada girýär. Indi kulturaňam ýalňyş gidýän ýerleri bar. Kanyesno.
Neme edip goýberen ýerleri bar-da. Ýalňyş düşünjeleri girip, o zatlary uje bilýän. Goý telefony.
Neme, sizde sorag, feministmi siz? Feministmi?
Hawa.
Konkretno garşysy. Ýok ýani healthy ýada unhealthy dälmi şol aralykda meselem ortasy ýokmy? Men şeýle diýeýin.
Men biziň traditional türkmen nemesi bar-a düşünjesi. Meselem aýalyň ýeri bellidir, erkegiň ýeri bellidir da. Ýöne biziň ejemiz dädemiz döwrem däl ýani. Häzirki döwrem däl. Şunuň meselem näili şuňa primer edeýin. Dopustim meselem öýde dädeme ejem nahar beren wagty dädem iýip içip turup gidýär. Dogrymy? Biziň hemmämiz ulularda şoň ýaly başlandy. Meselem tutup tarelkany alyp neme erteme agşam ýuwulýan ýeri dopustim köpüsi diýeli häzir elli bäş ýaşyň üsti şoň ýaly başlanok we nemeden ok muny meň ejemem şony ters görenok ýaly. Bolýar ýa it's okay men öwrenişdim diýer soň. Ýöne men haýsynda nahar bişirilsin ýöne meselem nemeden at haça by ýygnaşmaga kömek etmek meselesida. Hä men bu gün ýaramok men işte bar daşardan aýdaý meň işim kän men oňa garşy. Men o portamuşo tradisiýany biziň däp-dessuri ýykýan zatlaryň biri olaryk seredýän ýaly. Hä, pyt nemedir, meň özümem bişirýän meselem diýeli işi kändir zatdyr, gürleşler ediler. Eý, bu gün çöte meň nastroýeniýam bolmady ýa-da deňlik meselesi ýaradylyşa ters, Nowruz. Men şony şoň üçin her kimiň öz wezipesiniň bardygyna ynanýan we her kimem bir-birine sylaşykly bolmagyna hökmany ýagdaýda. Meň düşünjäme görä, söýgüden öň sylaşyk gelýär. Bir-birine sylan iki sany adam, är-aýal diýeli, sylaýan bolsa, ondan soň ortada söýgem bolýar, garşylykly bir-birine düşünme-de bolýar. Ýöne sylaşyk bolmasa, hiç bir zadyň manysy Biz üçin am sylag, erkekler üçin sylag has wažnymyka diýýän närse. Ýa gyzlar han söýülesi gelýär, ondan me-, aý, biz-ä birhili söýül-, söýülsegem hiç, maňa sylagyňy görkez. Şeýle. Ýe. Bize sylag görkezsin, bize gürleşmesini bilsin, ýagny isleýän zatlaryny etsin. Biram şu bar, mes şu mesele bar. Türk tra- traditional diýýän, traditional values diýýän. Men şuňa ynanýan, özüm hem şonuň ýaly ýetişdirildim. Soňky söz öýde hemişe erkegiňki. Men men ösen şu ýe- ýe- şeklim hem şonuň ýaly, neme edilýän, şu- meň bilşim hem şonuň ýaly. Men her tarapdan seni goraryn, her mezadyň üpjün ederin, ýöne Soňky söz meňkidir, meň kararym Indi men saňa bir zat aýdaýyn ýaşuly şu temada. Gyzlar sizede taktika aýdýan. Ýagny şuny etmek ýaman aňsat ýöne togsan prosent gyz şuny edip bilen. Näme taktika şu. Erkek soňky sözi aýtsyn. Ýöne meselem diýeli aýal maşgala öz aýal maşgala olar näzik bolýar, nežny bolýar olar. Ýagny Özüniň şo roly bilen seň pikiriň alansoň öz pikirinam aýtsa meselem Ýakup bolýa sen şöýle diýýäň meselem şu gara telefon dälde şu telefon isleýän ýöne sen gara isleýän bolsaň hökman ýagdaýda seň aýdanyň bilen bolarys diýseň sen şuny şuňa alyp şuny alyp berýäň düşdüňmi oň aýdan näme üçin şoň saňa görkezen sylaşygyndan gowy sözünden ýenede oň aýdany bolýa aslynda Toşno toşno. Hä bu näme bolýa ine gara telefonmy bda bymy men şuny isleýänmi. Şuny alyp ber maňa. Bu gerek däl. Diýýär. Boldy. Hawa, şo, ana şo taý, bolmaýar-da. Mana mesele ýapylýar şo taý.
Gutarýar onda. Şo taktikany, hä, sen gara neme laýyk bol. Bolýa, gara-da bol. Ýöne men muny haladym, ýöne seň diýeniň bolaýsyn diýse, sen muny alyp ber. Hawa, toçna. Ýöne mesele şo taýda bar, taktika aýal maşgalanyň özüni alyp barşynda ýatýar. Aslynda maşgalany asyl tutýan, meselem, näme üçin ýewreýler ejeden gelýär diýeli? Asyl maşgalany aýakda tutýan, asyl maşgalany ýykýanam, aýakda tutýanam, abraýynam goraýan aýal maşgala. Ýagny şolar wezipesyny gowy etse, dogry etse, maşgala bar-a jennet bolar. Şu meň pikirimçe bar-a şol glawny aýal maşgala ýaryşma girmeli däl, äri bilen ýaryşjak bolmaly däl. Sen men şony diýdiňmi, ýok şu şu bolýa, şu bolýa diýse, onda ýaryşyp başlaýarlar onda gutarýar. Seret şular ýaly bir zat bar, ýagny diýdiňä men özümi üpjün etjek. Amerika durmuşy kyn, özüňizem bilýäňiz ýagny Meselem, sen şu derejäňe ýetýänçäň kän aňsat zatdan geçmediň, dogry dälmi? Ýani, her kim seňki ýaly gal şu wagt developer kompýuteriň başynda oturyp işläp bilenok. Ýene-de kyn günlerde geçip, agyr işler edip ýören adamlar bar. Indi geldi diýeli, Amerika geldi, ýaş, ýaş bolsun, garry bolsun tapawudy ýok. Indi ikisem aýaga gamaly. Ýeke äriň özi işlemegi kyn düşýär. Aýalam işlän ýagdaýda saňa kynmy şo seň pikiriňçe? Meň üçin, meň üçin ýalňyş. Näme üçin? Erkek geregem edä şu aýraly. Erkek şeýle bir derejä gelmeli, şeýle bir güýçli bolmaly. Ýagny daže oturyp gerek bolsa oýun oýnamasyn, dynç almasyn, ýöne şol aýaly isleseň işle, islesip islemeseň işleme diýip bildiren derejä gelsin. Meň meň gözümde şon ýaly. Näme üçin? Sebäbi eger-de ol işläp başlasa, aýal maşgala işläp başlaýar-a, boldy, o seň bilen özüni deň görüp başlaýar, ol özüni, Maňa erkek nämä gerek-aý diýip başlaýar. Düşünýäňmi? Ýok, hemmesi olar ýaly däl-ä. Deň görüp başly.
Ynanaý, iru-giç erkek ösende hemişe men maşgalam üçin näme edip bilýän diýen, aýal ösende-de men özüme şu zatlary alyp bilýän bolsam, maňa är nämä gerek? Şo sorag iru-giç kellesinde döreýär. Erkek näçe baý bolaýsyn, özünden üstündäki jogapkärçilikleri şeýdip aýyrmaýar. Meň pikirim-ä şol. Psihologiýada aýdylýan bir zat şol, edilen nemeler researchlara görä-de w asnownom çykýan hemmesi däl, seň aýdanlaň dogry. Meselem, on adamyň dokuzy ýöne birazjyk şoňa şeýleräk. Ýöne ýene bir zat aýdaýyn. Meselem, meň öz gyzym bar-a, gyzy ýetişdirme nemesi ýaman wažny zat. Kiçilikden, uje belli bir ýaşdan soň nähili özüňi alyp barmalydygyny, maşgalada nähili ýeriniň boljagyny, nähili kime nähili atnositsiýa etmelidigini, öwretmek wažny zat. Çünki, meselem, men öň bir ýerde okadym-da, gyz maşgala on dört ýaşyna çenli asyl nemäni alýar diýýär? Harakterini. Ondan soň harakteri üýtgetmek kyn diýýär. Ýakubyň aýdan keýsinde men kän gördüm. Diswitino kän gördüm. Ýagny işe başlap, maşgalasy bozulanlary kän gördüm. Ýöne seň aýdanyňy hem gördüm. Işde başlansoň, hiç oň ýaly diliniň ujuny-da çolaman. Hatda şu bolup biler, meselem, ikisiniň arasy bolup biler, Ýakup. Diýeli Nowruzyň adynda men goşulýan. Amerikada meselem kyn mende. Tek başyňa bir maşgalany hele ki üç-dört sany çagaň bolsa kyn hä. Ýöne şu şu bolup biler. Meselem sen gördüň şto maşgala uje öňki ýaly däl ýada has berk jegine neme edip dagylyp başlady. Sen şo taýda neme alyp jogapkärçilik alyp sen ýadaýaň men görýän ýa neme akkuratny Sen ýadyaňy men gören sen çagalar bilen ýada özüň bilen boluber men özüm seni. Aýal maşgala o derejä gelensoňam meň pikirimçe ýam karýerada belli bir derejä gelensoň sen ýadyaň diýeniňe men karýeramy taşlamaýan diýer meň Indi pikirimçe. şöyle edeli Ýakup oňa hani w asnamnom diýe hemmesine ony çamura atmalda genel agyrlyk da bolup biler genel agyrlyk by meňem pikirim da bu psihologiýaň nemeden bir zady orta research soňunçy ýöne hemmesiniňem günäsini alamyza On adamdan dokuzy bolup Men biler. men men asyl meseläni erkeklerde görýän agam. Näme üçin? Şuny aýdaýyn. Eger-de erkek şol ejizliginden ýaňa ýa-da ýeterinje e, hard working däl bolup, meselem, aýalymam işläp maňa kömek etsin diýen bolsa, meň meselem bärde erkekmikä diýen. Näme üçin? Haçanda aýal gidip sekiz sagat başga bir erkegiň işlänine, elinde işlänine, we şoň bilen pul gazanyp getirýän bolsa, sen şony özüňe kiçilik bilmeýän bolsaňm, ýagny meň öýdä diýen mezenok, ýöne başga bir ýerde sekiz sagatlap başga bir erkegiň pul üçin diýenini etýänini özüňe kiçilik bilmeýän bolsaň, meň şo taýda problemam bar. Erkek bilen problemam bar. Olam näme problemam, seň birinji meseläň öýüň bolmaly. Meň aýal maşgalama şeý diýen. Seň birinji meseläň öýüň, isleýän zatlaryňy et, Meselem, vloging siz gowy görýäňiz-a, vloging üstünde pul gazanýar. Men diýýän ki, sen şuny dene, şuny dene, şuny dene, halan zatlaňdan isleýänje zadyňy et. Hökman özüňi pul gazanmaly borçly hiss etme, duýma diýýän. Ýöne halaýanjy zatlaňy et, ýöne bir nähili baýaý sen, nähili neme bolaý, birinji aladaň men bolmaly, öýüm bolmaly diýýär. Hudaýa şükür, aýalymam şoňa görä gowy neme etýär, diňleýär. Nähili? Birinji Ýakup dokmy? Çagalam nememi?

keselledi işlap bilenok ýada şoňa saglyk el berenok seňki hani ekonomikada aýdar setiris paribus ýagny hemme zatlar ýoly ýolunda bar ýöne adam meselem ýagdaýy ýok ýada awariýa düşdi Allah gorsun ýada başga bir kemçiligi bar ýeterinje geçindirip bilenoga bu sefer mejbur bolýa. Bu zatlar exception agam ýöne seň gorýän söziň we näme? Exceptions don't count istisnalar kaýda alynmaz. Kaýda alynmaz. Ýa eýwallah ýöne diýjek bolýanym. Seň aýdanyň şeklinde dogry. Aslynda dinenem meselem iýdirmek, içirmek, geýdirmek. Borjumyz. Borjy.
Erkek adamyň. Ýer bermek, hani ýaşamaly ýer bermek biziň borjumyz. Borjy aslynda o şoň ýaly. Ýöne diýşim ýaly ol adama görä üýtgeýär. Men gatylýan genel olarak ýöne hemmesi-ä diýjek däl ýani.

Soň ýöne şu siz ediňizde soň şu aýrylýan bolsa bütin indi mundan soň gaýdyp edilenok şol. Näme suç ederdiňiz? Näme üçin öz aramyzdan sorag kopýalaň? Ol ol kopýalamadym. Ony men soradym. Hä şeýlemi?
Olaram aýyrdylar.
Öz aramyzdakylar şo soragy ortadan aýyrda. Ýa wideoda ýokdur. Zaten bir sagadyň kyrk bäş minut seniň gürläpjik etýäň şoň üçin aýrandyrlar It's okay. Bolýa. Indi siz aýdaýyň. Men hemme myhmanyma şu soragy berjekdim. Ahh. Maybe näme. Özümi öldürmek bolup biler. O nähili? Yani meselem suç, suç aslında. Soň ýene ölýäňiz-ä şoň bilen birlikde. Siz özüňiz dinen diýýäňiz-ä. Ha, ýok.
Sen şimdi suç, suç däl diýip otyrsyň-da, şoň üçin aýdyp otyryn men. Ýerine, ýok, ol suç däl-ä. Özüňi öldürmek suç däl-ä, siz gelip hiç kimi günäkärlemeýär-ä soň. Ýok, suç aslında. Crime manyda aýdýar. Ha, Men size crime manyda, siz crime, bir et diýýäňiz, soň şondan soň şo crime gaýdyp edilmeýär dünýäde. Hiç haçan. Seni öldürmek golaýmaz ol. Ýo, adam öldürmekmi? Ýok, ýok, adam öldürmek däl. E, ýaman interesny sorag soradyň, Nowruz. Ýagny, taýyn däl ýerimden soradyň. Nähili diýeýin? Näme edip bilerin diýip. Eý, meň bar-a, çynymy aýdaýyn, şu wagta çenli hiç bir, meselem, e, belli bir ýerlerde,

Ökman etdirmek gerek ya. Sen şunu etdirmeli, etmeli bolýar. Sonra şondan soň aýrylýar.
Düşündiňizmi? Awa.
Siz düşünmän otyňyz bäri, maňa günäkärlik. Maskara bolýar.
Yo yo yo yo yo bu katalanok.
Arassa. Arassa diý.
Tak.
Natural organik.
Eý men

Banky ogurladyňa, şu pullary aldyňa. Indi gaýdyp dünýäde bank pul ogurlanmaýa. Sen ile kömege gelene wa sen. Bolýa bankdan pul ogurlman ogurlanmasyn gaty gowda şol. Men soň ogurlan bolýan boldy indi hiç kim ogurlanok. Ýa maňa bolsun başga bolmasyn diýäňmi sen. Ýok erbetlik manysynda seret. Indi gaýdyp hiç kim bank ogurlamaýa. Düşünýän ýöne sen şu gözüň ötüp gör. Häzir şul şu taýdaky brançdaky bir bankda ogurlandy pul ogurlandy bir million dollar. Maňa zyýan edenok-a. Hiç ýyl peýda edenemok. Ýo zato ýöne başga ýerde hiç ýerden ogurlananok pul. İşte ogurlansa ogurlanmasa şul adama hiç ýyl zyýan edenok. A boldy zyýan etmesin bana ne. Hökümediň puly pul peçat edip dur istese. Boldy sen adamlarada zyýan edeňok, bankada zyýan edeňok şeldämi? Şony ogurlamak bilen. Düşündim boldy siz näme diýýäňiz. Gülme dagy. Men men o ara.
Ortada galyp gitdim wapşe uruşyp gitdim. Pikirlenip otyryn hiç zat gelene gatnamaz.

Iň bolmanda gije rahat ýatýaň, hiç kim nemäňde, kelläňde birini aldap, indi nähili reaksiýa bererka, näme bolarka, nemäň ýokdur. Ýagny, şuny diýeýin, her ýerde-de dogry bolmak däl, o-da belli-ä. Meselem, uruşda zat bolup, dogry zatlary aýtmaýar. Ýöne adam eger dogruçyl bolsa, hiç zatdan çekinmeýär. Ýani birini aldadym-ow, birini sokdum-ow, näme, onuň aldy derdi ýok. Müň ýüzli bolmaga gerek ýok-da, sen Ýakubyň ýanynda, siziň ýanyňyzda men indi näme aýtsamkam tarzynda. Dogrudan. Ýani, sen oňa, menem elimden geldiği kadaryn. Men seňem käwagty sögüp goýbermegi halaýan, aslynda gowy bir zat däl. Ýöne

Hemme halka görkezýäň dogry dämi? Utanaňok aýtýan işiňden dogry dämi? Halkada görkezýäň bizdenmi daşarda etýäň toýlarda-da oýnaýaň. Biziň bölümimizi onda sen şu gün tans oýnap bitirip beräýdä. Tans oýnap?
Hawa jemläp ber.
Dawaý gezeýin.

Let's go.
Aysa. Genius bir gitarı. Gaty bet. Kanalymyza agza bolman ýatdan çykarmaň. Like, subscribe, comment biz sizden golluga garaşýas. Indiki bölümlerde görüşýänçäk. Köp sag boluň adamlar müňe ýetirmeli daway. Gülmet agada köp köp sag bolsun aýtýas aktiwny bolan üçin. Podpisasiýa ediň gidiň follow ediň Gülmet aganam ýüz müň ýüz müň subscribera ýetireliň. Ýetireliň. Boldy. Nä boldy. Ondan mundan. Ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz.